Mokuongo inichung' kanye? Inilinda mwananchi koso inilinda ground? Okay. To mar ariyo nja nwaneno ka mbui nogoli kiwacho ni niwacho ni wach mar riembo Sifuna gi Regi ok en gima ber. Chama notimo makosa riembo Sifuna gosotsi. We achak gi mar ariyono. Sa asaya ma ji oromo, ng'ato ka ng'ato golo pache. To kisegolo pachi, to yal. To paro ma joma ng'eny nigono ema biro tiyo. Ok onyal bet makosa. Okay? Ok onyal bet makosa nikech koro en a collective decision. Nikech ok inyal bet ni in ma pachi liw kendo ler mohingo ji te to kata ka liw to ler to ji ohingi gi numbers for vote to mani kaka pinyen mani kaka democracy bitiyo nyaka nene nyaka nene wan wagocho ga ne Raila to jomoko jomoko to gocho kuonde moko to bang'e gi ywa to ok ni they were wrong it's just that it is decided e wach mar riembo um, Sifuna os, mar, mar Ososi Opogre yeah. and I will come to that gini ne watimo ka waromo as National Executive Committee kendo an awuon wachno pok nagolo kuom uh, dweche ang'wen To en wach ma chal ni jomoko kaka nwawuok kanyono to gole to koro gitiyo kode. Jomoko ne tiyo kode kendo osebet ka tiyo kode. Ok kaka yor wacho ni ng'ato kaka an ok ne dwa noriemb Sifuna. To gitemo wacho ni kandruok kaka Otiende Amolo ema pingo party ni ema omiyo nopingo riembo Sifuna. Kowach gino kuom dweche ang'wen. Chopo kuma in be koro nyaka iwachi gima notimre. Mane ema nawacho dichiel. To gima nawacho kendo anwoyo nikech ok en secret. En ni an nawacho ni aneno ni Sifuna nikech weche adek. Mokwongo, gino ne onge e andikawa mar ajenda. Mano nawacho. Mar ariyo, Nawacho ni koluwore gi pent gi chik ma Kenya, kata kuwa neno ng'ato to nyaka iluonge minyise ni Trevor makosa ni en kama. Ma e gima sani koro party nyocha otimo. Yeah. To Party mane timo ma bang' nawacho koseriembe. bang' koseriembe nikech political Tri- parties tribunal nowacho. To an nanyisogi ni kaka okil gi mang'eyo en ni mae gima botimre koro ing'e ni natemo mondo kik wachop kuma wachope din watim kamano ok dikoro wan kuma wan gi kia secretary general ariyo gik moko ila to mar adek nanyisogi ni an kaka nang'e raila ok oriemb gachi odho ok noriembe pati bedhe kik wach ni noriemb sifune pati nogole lemo mar bet secretary general koro nawacho ni mae wadhi e uru mos watem mondo wawuo Ma en adier ni kata kapok wadhi Mombasa, nikech an aonge problem gi party leader na Doctor Oburu Oginga kendo wawuoyo ga mang'eny kendo ne wawuoyo e wechego ma kata kanyo nawacho ka entiere to nikech ng'eny ji noyie ni mondo oriembe, onge makosa kanyo. to en mana ni anto gi jomoko matin to ne waneno ni kik riembe. Koro koda ng'eny koda uh, parono ne ber koda rach boweni gi jowinjowa mondo ne to en mana ni anto naneno ni gidiere cha ok nonego riembe to kata kamano ka nosetimre An e achiel kuom jok ma pod paro ni pod wanyalo temo jowa gi kanyachiel ma watem. Onge rach e temo. At least ji bro neno ni watemo. Kotamre to tamre. Udwa time nade ka koro Nyaga Orengo giri osewacho ni en e Fast seven day delivery on Alibaba.com. Find factory prices. Download now. Iboga